Mela, bla dubju ta' xejn se jkun hemm interess qawwi fuq dan il-vidjow, allura nixtieq nieħu ftit ħin biex nispjega eżattament x'inhi din il-paġna u x'se nkunu qegħdin nagħmlu. Lehnec.mt hija pjattaforma indipendenti, bla filtru u bla bias, fejn se nkunu qegħdin nintervistaw diversi politikanti differenti. Din il-paġna hija żgħażagħ. Illum il-ġurnata 50.2% taż-żgħażagħ ma jridux jivvotaw fl-elezzjoni li ġejja. Allura, jiena tkellimt ma' kulħadd. Formulajt mistoqsijiet wara li diskutejthom ma' ħafna, ħafna, ħafna studenti u żgħażagħ biex naraw x'topics huma interessati fuqhom iż-żgħażagħ u kif jista' jweġibhom Norman Lowell. Din il-paġna ma tissapportja lil ħadd. Hija paġna edukattiva u informattiva fejn se nkunu qegħdin inġibu l-politika viċin il-poplu, fejn nistgħu nuru l-poplu biċ-ċar x'joffru l-kandidati tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Sempliċement b'din il-paġna nixtieq nuri lil kulħadd x'joffru l-kandidati kollha. U mbagħad hija fid-deċiżjoni tagħhom tal-poplu Malti u Għawdxi u taż-żgħażagħ biex jaraw x'jaħsbu fuq Norman Lowell. Jien ma rrid ninfluwenza ebda aġenda politiku, biss nixtieq nuri lin-nies min huma u x'joffru l-kandidati. Din hija diskussjoni tagħkom. Inħeġġiġkom tagħtu follow fuq TikTok u Instagram lil leħnek.mt u tkunu parti minn din id-diskussjoni. Intom se saqsu l-mistoqsijiet u aħna se nkunu qed nagħtu l-opportunità lil kandidati kollha biex jesprimu l-opinjoni tagħhom. Bla dubju ta' xejn f'din l-intervista, Norman l-ewwel se jgħid xi affarijiet li xi wħud se jaraw bħala offensivi. F'dawn il-partijiet, jiena se nkabbar ir-ritratt ta' Norman l-ewwel fuq l-iscreen biex tkunu tafu liem se jkunu l-partijiet fejn se nkun qiegħed jgħid dawn l-affarijiet. Nerġa' ngħid, dawn huma mistoqsijiet li saqsejtu intom u b'hekk il-mistoqsijiet huma fformulati mill-opinjonijiet tagħkom. L-unika rwol li għandi jiena huwa li se nkun hemmhekk preżenti biex insaqsi l-mistoqsijiet. Dejjem se nħalli l-guests liberi biex iwieġbu lill-mistoqsijiet tagħkom mingħajr ma nindaħal. Nerġa' ngħid, jiena qatt m'jien se nindaħal fid-diskors, sakemm mhux biex nikkjarifika dak li jkunu qegħdin jgħidu. Din hija diskussjoni libera, u wara din l-intervista, intom se tgħaddu l-ġudizzju, mhux jiena. Inħeġġukom biex wara li tisimgħu din l-intervista kollha, għidulna x'taħsbu, jew fil-kummenti, jew fuq Instagram, jew fuq TikTok, jew lili personalment, nixtieq nirringrazzjakom minn qalb, għadtu subscribe lil leħnek U ibqgħu aġġornati għalli ġej. Nispera li toġobkom din l-intervista. Whenever you're ready we can, we can start.
Ah, mela, eh, merħba l-episodju ieħor ta' Leħnek. Eh, illum se nintervistaw l-ewwel kandidat tagħna għal Parlament Ewropew u jgħat Għawnek ma' Sur Norman Lowell, Norman Lowell, eh, grazzi ħafna tal-li għacċettajt l-istedina tagħna. My pleasure. Se nsaqsu ftit mistoqsijiet relatati speċifikament ma' temi prinċipali li l-Maltin ikkonċernati bihom bħalissa, kif ukoll se nitkellmu ftit dwar il-Parlament Ewropew b'mod ġenerali u l-kampanja tas-Sur Normi Lowell. Mela, l-ewwel mistoqsija li għandi għalik, Normi, hija s'issa inti kkontestajt għal kull MEP election mit-2004 'l hawnhekk. Alavolja kellek riżultati tajbin, għadek ma ġejtx elett eh, f'din l-elezzjoni. Eh, però xtaqt insaqsik, din is-sena qed naraw il-popolarità tiegħek eh, tiżdied, taħseb li din hija s-sena fejn se narawk elett?
It's the election of destiny, as we say. Sorry. O si fa o si spacca kif jgħidu t-Taljani. Twenty years of struggle, an uphill battle, illi maħat xej minna ħlif denigrazzjoni, vilifikazzjoni, gideb.

Anki jekk ittella' deputat jew tnejn fil-Parlament, għal xejn, because they'll gang up together, they're in bed together, you know, two lesbic prostitutes, tista' tkun agħar minn hekk, tkun lesbika u prostituta, trid torqod ma' xart irġiel kuljum, ommema, it's, it's hell on earth, you know, and they are like that. And slowly,

Mela, inti semmejt iż-żewġ partiti politiċi Maltin. U għet li morru hand in hand together, forsi din il-mistoqsija tagħmel sens ma' dak li għadda kifet għax l-aħħar darba li kontestajt għal elezzjoni ġenerali kienet fit-2008 U rrid insaqsik għaliex m'għadekx tikkontesta għall-elezzjonijiet ġenerali u toħroġ għall-MEPs minflok? Well, because nothing can be done minn dak il-maqjel tal-belt. You can't do anything from there. First of all, il-livell intellettwali tagħhom, mhux kollha hemm xi tnej jew tlieta. Eh, nothing much ta' mhux imma the others. Meta tarhom on television,

Enough is enough. We're not going to waste our energy because it's hopeless. Nothing, I repeat, can be done from Parliament. Nothing. Mela, eh, fuq it-temi tal-Parlament Ewropew palissa, ovvjament, il-poplu Malti qed jara kriżi ta' eh, immigrazzjoni. Eh, il-popolazzjoni ta' Malta f'dawn l-aħħar 10 snin żiedet b'120,000 Ridt insaqsik, qed naraw ħafna ħaddiema barranin ġejjin minn barra l-Unjoni Ewropea, speċjalment minn pajjiżi bħall-Indja, l-Pakistan, Bangladesh, Nepal, u dawn però jiġu Malta legalment. U ridt insaqsik, x'taħseb fuq il-fatt li dawn il-ħaddiema barranin qed jingħataw permess biex jgħixu u jaħdmu f'pajjiżna? Dik il-mistoqsija.
Well, this is it. Daw il- l-immigranti legali u illegali. Fuq illegali qed inkellmek. Fuq l-illegali?
The legal ones, the legal ah, ones. Ah, tricky question.
Number one, l-illegali kollha la nitilaw aħna

Issa niġu the tricky part of your, of your question. Uh, the legal ones. I took qabel ġejt ktibt xi ħaġa I know how crucial this question is, you know. Il-European Geneva Accord tan-1951 jgħid illi to claim legal legal

Hekk nibqgħu sejrin hekk u din 50 years il-Malti ġaħan jom mhuwiex sa nispiċċaw. Il-problema hi li our best women, the more intelligent, creative, beautiful, mustn't forget that, uh, they're not having children. Hey, jena headmistress, eh, l-ewel il-karriera. Tarahom il-qorti kollha bil-brillantina, tweed jacket, aw striped. Taħsib minn wara taħsibhom rġiel, eh? No breast, they try to flatten them, you know. Zraben tal-irġiel. They want to become men. Ara da xej. How pathetic. They want to become men.

Quick fix. Fuq dan il-punt, xtaqt insaqsik fuqha wkoll. Jgħidu ħafna li l-immigranti legali huma essenzjali għat-tkabbir ekonomiku ta' pajjiżna. Infatti l-eks Prim Ministru Joseph Muscat ftit ilu qal li jekk ma jkollniex dawn l-immigranti min se jieħu ħsieb ċerti setturi essenzjali, pereżempju min se jiġbor iż-żibel jew min se jbiddel in-nepis tax-xjuħ tagħna. Eh, inti taħseb li huma oh, essenzjali. Oh, it's pathetic. Italjani sejħula la demonija dell-ekonomija. Fejn tiġi subbuko, slave tal-ekonomija. When you put economics and Joseph Muscat, with all due respect, I admire his uh,

U ħdejja kien hemm eh, bniedem pulit bħalek, innuċċali gold, gold rimmed, fl-intervall, għatlu x'tagħmel int, għalli garbage collector. Edukatissimu da qed jara plate Ibsen tista' taħseb.

Għala ta' xej, eh? Għalli ma bataqx lax flus, professur, fl-Università tal-Roq, għat tifhem, ma taqlax flus, għalli għallu I find this very, very convenient. Mela, there's no harm, so long as garbage, we upgrade

jien għandi relative tiegħi kienet torqod hemm qatt ma tara l-familja erba' tiem, ħames tiem. To carry on with the load, they are social heroes dawk jħasra. U kollet jirriżajnjaw indisga, anke dik kienet sa tirriżajnja tiġi minni.

Dan qatt ma ta każ il-ġeopolitika planetarja, he never bothered. Seta sar minn flok task, even instead of Juncker. Dal-bniedem kellu ċans to become The most powerful man in Europe u ħalla lil Van der Leyen dik il-korrotta u l-oħra l-faċċola insomma non ne parliamo. Ma kienx ma kienx tinteressa x'kien jinteressa l-Azerbajġan ostja. The Jewish way. Hemmhekk żbalja. He could have been the most powerful man in Europe. Pero għamel waħda tajba Joseph, that I admire him for it. Biddel il-kultura this time, not ekonomija, il-kultura tal-Malti vis-a-vis the separation of waste. Il-Malti l-idea tiegħu tar-rabix, Madonna di fejn sa npoġġiha dil-burs? Ir-risposta, u tfaħħem u eqpa' sejjer għall-affari tiegħek. Dik kienet il-kultura tagħna tal-Malti, insomma. Eh, Joseph Muscat changed that in a very short time.

Għatla hello, good morning. Għalt li dawk il-ħġieġ trid taħsilhom ta' qabel qabel tarbihom. Is-soċ, fej għatt il-Malti jaħsel ir-rabix qabel jarbieħ. Għara what a cultural revolution.
Fuq dal-punt, xidilek fuq il-sistema tal-BCRS li ġiet implementata s-sena l-oħra? BTRS, what did that? BCRS, il-plastic bottles. It's excellent. It's educating the Maltese at the cultural level, biddel il-kultura, l-ġenju tal-komunikazzjoni ta' Joseph Muscat. Issa, għaliex irnexxielu Joseph Muscat jedu kal-ġaħam Malti biex jissepara l-garbage. I tell you why. He recognized this, you see, it's very good. L-ewwel ħaġa, għaliex il-Malti sukkubu tal-awtorità. Meta kenna l-Gran Mastru tal-Kavallieri, once in a while, kien joħroġ xi edict li kienet tkun ħarxa għal Maltin kienu jgorru. After a month or two, they adapt. Għax il-Malti ek servili. Mela dik l-ewwel waħda. U Joseph recognize jadi, illi l-ewwel ingorru il-garbi sa noqgħod nissepara kemm garrew in-nies. Imma wara xahar għadu dak il-Malti servili. It-tieni waħda għaliex monotony is the spice of life for the lower classes. Xi ħaġa monotona, repetittiva, Joxa l-Malti. Mela t-tnejn daw, it-tlieta daw, l-erba daw. Hemmisa. And he becomes obsessed with it. He turns it into a fine art. Għax monotonous. And the Maltese love monotony. Do you get it? Yes, yes. Il-ġenju ta' Joseph Muscat. Uh, Carry uh, on. Biex inkompli ftit, um, Ovvjament minħabba ħin ftit limitati, però xtaqt insaqsik ftit iżjed fuq l-immigrazzjoni, speċjalment fejn jitru il-partiti politiċi l-kbar. Kien ħareġ survey li 76% tal-Maltin kollha għandhom negative feelings lejn immigranti ġejjin minn barra l-Unjoni Ewropea.
Però il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista jisom Eh, jiddej u jitkellmu biċċar fuq din il-problema tal-immigrazzjoni. Inti l-unika kandidat l-unika partit infatti li għandkom eh, pożizzjoni ċara fuq il-kwistjoni tal-immigrazzjoni. Eh, inti personalment għala taħseb li l-partiti l-politiċi l-kbar ma jindirizzawx il-problema tal-immigrazzjoni bħala waħda kbira daqsik? Għax it-tnejn li huma faċċoli ipokriti u jibżaw minn dak l-effit elit

Stand the eternal enemy, that hidden enemy. Non ne parliamo, għax inkella allegrija. The eternal enemy, għal min qed tirreferi eżatti? Min? Meta tgħid the eternal enemy, għal min qed tirreferi eżatti? Għal dak l-għadu illi xi ħadd iddefinihom u liet il-gidba u liet ix-xitan. Pero ma nsemmu għom xax malar jarġaw jamlu program fuq Auschwitz, fim tal-lura mux ta' minn nsemmu għom. Inkomplu fuq dal-punt, eh, il-sajf l-għaddan għala argument eh, nazjonali fuq il-turizmu ġi publikat artiklu minn eh, Disan li kumparat il-Malta ma li biza u ma parti destination zohra. Xidirlek fuq il-kualita ta' turizmu li għedin naraw Malta, taħseb li Pajjiżna jistħoqlu jiġi kkumparat ma' dawn id-destinations tal-partying ngħidulhom aħna. Anybody who's been to Ibiza can testify to the degeneracy every night in Ibiza. Eżat, pal Malta, paċevil and all that. Kif bdiet Ibiza? Franco, tista' tgħidlu hekk kleriku fascist, għal dat-turisti Ingliżi għax fi żmien Franco l-qas bix-xorts ma kont tista' toqgħod jarrestawk il-karabinjeros. Trid kollok long trousers l-irġiel. Għal qed jiġu dal-Ingliżi u qed jinfettawna l-popolazzjoni dal-Ingliżi, he never liked the British. Nobody does, sinjuri, the perfidious Albion dawk. L-iktar nies ġelużi fid-dinja dawk. Jgħiru għal kulħadd. Anyway, Franco qal, dawet jinfettawna l-nies. Allura ejja npoġġuhom f'post out of harm's way. Ejju, għanna dawk l-islands, Ibiza, ma nafx xiex, insomma, hemm xi tlieta. Majorka.
Eżattamente.
Għallu poġġuhom hemm. U damlu lil Madonna tridu hemm. Ovvjament, l-Ingliż affamat f'dik ix-xita. Kuljum l-Ingilterra jieħu jieħu l-garbage food jkollu holiday ta' xahrt ijiem, allura.
Taħseb li Malta qiegħda ssir hekk però? Taħseb li Malta qiegħda ssir bħal Ibiza?
Well, we haven't reached that stage yet, but we're working hard, you know.
Okay. Carry on.
Mela, um,
Malta ftetilu legalizzat il-kannabis fuq eh, livell mediku kif ukoll rekreattiv. X'għad insaqsik x'taħseb fuq il-legalizzazzjoni tal-kannabis I don't care.
I don't care. It's, it's, it's, it's, it's, it's at a lower level. Però, min ikollu overdose, ma nitfawx l-isptar, fuq spallej il-poplu, zgur mela leħ, inħallu hemm fit-triq. Rigwardi u koll ftitilu rajna eh, proposal ta' riforma fid-droga u 500 gramma kannabis, 500 pillola tal-ecstasy, 200 gramma kokaina. Dem hevit!
Imma mux intu għom siringi bxej, esgur mela lea. Eh, fej sejjer, eh, sejjer sal-klinika eh, nħu ftit siringi. Siringi, kemm huma da? Le bxej da kiet jomna l-gvern. Għara da xej.

We're not liberals, not at all, but we are libertarians. U jajdu l-ek u liberal u libertarian, hemm baħar jaqsam. Kif hemm baħar jaqsam bej racist u racialism. Rajt l-intervista tiegħek ma' Vice fuq għadi. Aha, ma nafx. Għax jien nintervi mbagħad ninsa mill-ewwel. Eh, eh, Tliet kelmiet hemm bejn racist u racialism, m'hemm baħar jaqsam bħal liberal u libertarian. A racist, bnidem li jobot il-razza oħra, we don't aħna, but we want to be left well alone. Jekk huma kapaċi l-Burkina Faso u n-Niġerja, eh, jagħmlu space shuttle kif nagħmlu aħna. Jillendjaw fuq Mars Jekk hum ugwali kif jgħidilna Peppi ta' xarabank għax dak jgħid m'hemmx differenza. We shall see. Fuq din ir-retorika xtaqt insaqsik ukoll, għax hemm ħafna li jgħidu illi inti they say that you're a white supremacist that you believe in the supremacy no, of the white race. I, I believe that whites should be left to their destiny to seek their cosmic

Non ne parliamo. If not left alone, biex niġi għad-domanda tiegħek, and you let these people invade us, inundate us, with the aid of the media, the hidden enemy, nispiċċaw Philadelphia, nispiċċaw California, where people are stampeding out

and his lackeys, those two women in Brussels. So we have to pursue our destiny. Eh, Reċentament kien hemm eh, online poll eh, tal-Lavin Malta. U mill-kandidati kollha li kien hemm fil-lista, inti ġejt l-ewwel post. Kont li żjed kandidat popolari. Għala taħseb li llum il-ġurnata n-nies qegħdin jirreżonaw iżjed mal-messaġġ tiegħek?
I'm paying the price of notoriety. Eh, għaliex uh, in-nies kif għatlek imxebbajn b'dis situazzjoni illi dejjem qed tiddeterjora. U kif għatlek ukoll, they admire somebody who stands by his principles. He said my ad, forsi ma taqbilx fek u fek, imma tammiraħ. Bniedem li jaqba sod, mux bħal daw, ġimma ek u ġimma ek, U-turns, dej li huma. Għaliex aħna, because we have a solid bed bedrock, ma nafx hekk the way of nature.

All our enemies and people admire that. Eh, iż-żewġ partiti politiċi, iż-żewġ partiti politiċi llum il-ġurnata huma ċentristi, imma tnejn għandhom eh, il-fazzjonijiet eh, tagħhom liberali u konservattivi. Eh, taħseb li l-pajjiż għandu bżonn iżjed politika ta' ideoloġija u palma naraw f'tu parti states oħra pal-Istati Uniti, per eżempju.

X'taħseb fuq Donald Trump?
Well, għandu affarijiet li but no war during his four-year tenure and he certainly better than this bumbling idiot the America għada xej sistema Poġġilek bnidem bħal Biden, eh? Who's got his finger on the nuclear button? Illa, eh, la, la, ta' twerwir,

which is bankrupt today, nobody follows, like CNN, it's bankrupt. Di wara li rebaħ l-istat ta' Iowa, Trump, landslide, ġiet fuq il-program tagħha ta' current affairs, għalet, uh, we're not going to, to, to, to upload Trump's uh, victory. victory da.

Lhudija, Lesbika u Keradawa. Ġifri għandha ċertifikati kollha Madonna. Allura tajt li trid. Finta? If Trump ismaħħa If Trump is elected, he will stop the fratricidal war in the Ukraine, dik il-gwerra fratriċida ta' nisbieħ Ewropej jagħtu bejnietom u l-faċċola li batna da tkeskes. Iwaqqafa dik. Trump.

They broke it. Why? To, pro to provoke war. Ħalli jmutu miljoni ta' Ewropej.
Taħseb li Putin m'għandux ħtija f'din il-gwerra? Putin
qed jiffollowja il-Minsk Agreement fej in ftemu li d-Donbass id-Donbass

Zelensky, għax dak wieħed minn ta' tribu bħal Biden u bħal Nuland, insider, bħal Ċertov. Dejjem l-istess oċċetta rom, they want war. They've always wanted war, imbasta jmutu l-bojots, dik l-importanti, it's an obsession with them. Li kieku titla fil-Parlament Ewropew, di xtaqt insaqsik ħafna. Di eh, l-aħħar domanda? Eh, l-aħħar tnejn.
All right, ejja.
Mela, with which eh, political group would you affiliate with?

L-Ungerija trid parti mit ċekoslovakkja għax trid ir-Rapallo, trid 1920, whatever, dik biċċa tagħna, il-Polonja trid biċċa mill ir-Rumanija trid parti mill-Ungerija. We're going to put an end to that.

And that's what we're going to do. They join us. So, um, l-axar mistoqsija, uh, l-lum il-ġurnata t-naraw zieda fil-politika L-Emenija u Libertarian rajna l-Javier Milei fl-Argentina, ovvijament mbagħad l-Emenija rajna. We were ahead by 20 years or more. Eh, xtaqt insaqsik, għalfejn taħseb li qed dan il-fenomenu u X'inhu l-messaġġ li tixtieq tgħaddi llum mal-poplu Malti u iżjed u iżjed maż-żgħażagħ Maltin?
Iż-żgħażagħ Maltin are facing a horrendous future. Futur tal-waħx. I'm fighting for them, jien. Not for myself, għax biss naf kemm il-paga jien ta' MEP, ma marriċ inkun naf. Meta xaħat jgħid li jisma, marriċ inkun naf, I'm not doing it for money. Mela, eh, eh, I'm sorry because I got carried away. Eh, xtaqt insaqsik, mela, qed naraw iż-żieda fil-politika leminija u libertarian. Si. X'messaġġ tixtieq tgħaddi lill-elettorat, speċifikament l-żgħażagħ Maltin? Iż-żgħażagħ irrispondejt.
Iva, iva.
It's the future after all. Dil wave, the surge to the right, i għaliex trid tkun idiota biex ma tindunax illi din liberal left erdu lill-Ewropa u l-popli Ewropej trid tkun idiota. So they are shifting to the right, from Argentina to this, to that.

I think it's enough. Yes, yes, yes.
Kem nejt. Eh, grazzi ħafna tal-li segwejtu din l-intervista bla dubju, intervista interessanti ħafna. Ibqaw aġġornati għall-iżjed eh, affarijiet li siħoġu mill-page tagħna. Eh, Mr. Lowell, grazzi ħafna tal-li l-għajt l-istedina tagħna. My pleasure. My pleasure, Mirko. Grazzi ħafna. How good of you.